Ejoarã che ndiéinte itavýa. Moõiko. Jaha jaka'api Marty. Transforma de apodo. Che uhei eterei Marty. Pejupi. Pejupi la autope. No, no, no, no, no, mba'e tejapo, Doc. No, chégo hata eh, campaña ñepasea rosa ni nada. Ni Ñande desayuno ápea. Ja'uta. Umi kosío ohepa jepéva. Nde tavýo, nde Doc cha'e péva neipínta kosío cha'e. Rosa kónde osemo'ãicha. Guákala. No, péva ko pe kosío héa. Péva ko pe kosío abuelita. Nde ko reikuaa hína aja che abuelo ojapo va'ekue yma héterei va'erã. Nde Doc amóta la ne granja ha neñekotymo'ãita asada mba'e o. Asada? Jahápe oĩ oĩ.

Oh my God! Un peteĩ jardinero. Mba'éicha jardinero, teko ko'ã jardinero veve mba'e. Upeichaite mati. Bueno, oñetéma. Péro okýta gotyo mba'e. Noñeime peteĩ lavadéro. Kláro ke okýnte na inútil. Ñaime futúrope, 21 de octubre. De dos mil quincepe ñaime hína añetete porãke. Ha jaju jaka'api futúrope. Ha oĩta la asada la futúrope. La asada la futúro mba'éta roikopa ápe. Eeh, Rosa, naikuaái la ha'éta nde péa, péro. Eki'imína che ne kaka che. No, Martín, moõla jaha. Ere che, nde chika rógape piko. Opa ndaikuaavima che. La oimérõ siérto. Hetaiterei reipo'óta ko pyhare, Martín. Ha nde nde'eréirõ che eipo'óta ai. A la pucha. Che ko añemoĩka che entender. Mba'éte ere chupe ñamendárõ ko pyhare. Por fin jarekóta hetaiterei mitã ñande rógape. Ha nde voi mitãha. Mba'éta nde provléma ndekaitujáva la púchose. Ani jepy'apy Marty, pe amoĩpe chupe ha'e ndekatuvéi tomaimomby. Ha hetaiterei ñande nde chíka ha hetaiterei oporandu nde ha rosalvaite Marty. Ha'e opa yvove la nde chíka kuéra ñandeiporíveitama. Mara'añáta jahu chupe. Ha che gui mba'e tererete chupe, no ra'e ha upémo arúntema che chupe, porque ndévo nde rei mba'eve. Péro ndaipóri provléma jaitýta chupe kuete yty guegui. Nde pláka kára. Ma'e ñaiko chéve. Tape mba'e porã, Hill Valley, peteĩ lugár jaryete eiko haguã.

Espectacular che rã. Espectacular voi. Mba'éicha la péicha ndakuaruseveietéma la okipa Riela legalmente. Marty, añeha'ãpaite kuri ani hag̃ua epilla mba'épa la reko ache ro'áre, péro péago chemopy'aju hag̃uánte, pórke che, che tujaitereíma oĩ kuri la, la legalmente, péro emañamína mba'eichaitépa che Zucco ko'ág̃a. Ha. Avy'aiterei atulã realmente esmañami cherehe de lujo ya. ¿Eh? La misma puerquez. Ah, um. Jaka'apíta. Futurope. Ajuguáta la asada de futuro. Ah, ndaha'éi la jaka'apínte ápe, Marty. Mba'e ñañotỹta mandi'o, avati ha mbo'e pagata che réi. Ha ndaikuaái la mandi'opa jatopavéta ápe. Doc ja'u daja la asado mandi'ore. Marty ápe ko la mandi'o jareporevéima. Péa re'ekapíta todo el día. Jareko todo el día jakapi hag̃ua. Hay jue.

Vosahue pojua pe Adoc. Reggaetonero listo. Ipe'ála nde bolsillo ne pantalógui. La pahukero ko'ág̃a itavyreive hína Marty. Pe'a ne akãre. Oikoite, él mismo la reggaetonero tavyrai.